Helo a croeso mor iawn i chi i Lleisia Lleol, podlediad a phrosiect Llwyddo'n Lleol. Ffion Emyr ydw i a dwi yn mynd i gael y fraint heddiw yma o'ch arwain chi drwy'r bodlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddianna lleol. Efo cefnogaeth rhaglen Arfor ac ysbrydoliaeth prosiect Llwyddo'n Lleol, Da ni yma i ddangos bo cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog iawn yn aros amdanach chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres, mi fydden ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bo ffynnu yn eu cymunedau cynhenid yn bosib. O entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gennyn nhw gyd i stori i rhannu, a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw. Rwan, heddiw yma, dyn ni'n cael siarad efo dwy, o'r enw Hanna a Caryl, a maen nhw o Morlais. Reit ta, be yn union ydy Morlais? Wel, dwi'n gobeithio yn wir na i ddysgu hynny heddiw yma. Um, a maen nhw hefyd wedi bod yn rhan o elfen gyrfaol llwyddo'n lleol, Yy felly dwi'n edrych ymlaen i cael sgwrs efo chi'ch dwy heddiw 'ma. Helo Hannah a Caryl, dych chi'n iawn? Helo. Iawn diolch. Helo.
Iawn diolch.
Wel croeso ata ni. Rita, dwi'n meddwl nawn ni gychwyn efo y cwestiwn mowr. Deuda 'tha ni'n iawn, be' ydi Morlais? Wel, project yym ynni Llif Llanw Menter Môn 'di Morlais. Cymraeg. Yym a mae o rheoli ardal o tua 35 cilometr sgwâr o Welin Môr jyst off yr arfordir yym wrth ymyl Ynys Lawd yym ar yn Ynys Cybi. Oce. Yym felly mae yym y cynllun efo potensial i cynhyrchu yy 240 megawat o trydan glân carbon isel. Waw oce. Yym Felly mae hynna ddigon o tua 180,000 o cartrefi, so eitha lot. Dipyn. Ie, dipyn.
Um, so mae Morlais wedi adeiladu i sorsaf um, ar Ynys Cybi a di lleoli cables o dan yr lôn tuag at Parc Cybi i cysylltu efo National Grid. Felly bydd datblygwyr dod i'r safle, rhoi tyrbinau nhw yn yr môr a um, cysylltu i fewn i'r infrastructure mae Morlais di adeiladu. Wow.
So dyna, ie, yeah, trosolwg sydyn o'r yeah. prosiect. Be di dy swydd di? yn Morlais ta hana? Dwi swyddog cyfathrebu cysylltiadau cyhoeddus um, ar y prosiect. Da, a be mae hynny yn ei olygu chdi o ddydd i ddydd ta? E, felly, dydd i dydd, dwi diweddara, diweddaru'r wefan, e, dwi'n neud y socials, dwi helpu efo ymweliad i'r is orsaf, so da ni'n cael o, lot o ymwel, ymwelwyr eisiau dod i gweld y prosiect, dysgu mwy amdano prosiect. Yeah. prosiect. E, felly, ia, helpu trefnu heina. Um, a dwi hefyd helpu Fiona sydd yn swyddog um, sgiliau a hyfforddiant. So mae hi'n mynd allan i ysgolion um, uwchradd a gynradd yn yr ardal i um, sôn amdano prosiect a um, yeah, dys, uh, yeah, siarad i'r plant amdan yn ei llillian nhw. Yeah. Um, so ia, yeah, helpu ar yr ochr yna hefyd. O, oh, briliant. A wedyn, um, mae gen i Caryl o fama efo ni hefyd. Felly, dydath ni chdi bach, so ti'n wreiddiol o Geredigion. Ydw. Felly, beth sy'n dy ddenu di i'r gogledd, achos ti bellach yn byw yn Bangor? Yndw, so des i lan i'r gogledd i'r brifysgol, um, o dwi dal yn y brifysgol yn fy trydydd flwyddyn yn studio'r gyfraith. Yeah. Um, so mae gweithio gyda Morlais yn cyfrifllu gwahanol. Yeah. Um, e, yeah.
Felly, sut ddos ti ar draws Morlais? Sut mae'r cyfle yma di, di dod at dy stepan drws di ta? Uh, so, just drwy uh, social media, really, okay. nes i gweld y swydd. Um, trwy llwyddo yn lleol a nes i ga'l y swydd a ma' n'w wedi bod yn yym very accommodating ie gyda fy ngradd a so felly dwi'n gweithio gyda Morlais un diwrnod yr wythnos tra hefyd yn neud y gradd. Be'... Ie. So be' nath dy ddenu di at yym yr elfen gyrfaol llwyddo'n lleol 'ta? Be' ia be' odd yr atyniad yna i chdi? Yy so o'n i'n gwel' ar y cyfrynge fo' yr yy opportunities oedd pawb yn cael o'n i, ond hwnna'n amazing. Yeah. Um, a hefyd, oedd yn galluogi fi gweithio a cael profiadau so ni erioed yn cael um, heblaw hynny. Yeah. Um, tra dal yn y brifysgol. Ie, yeah, a bwyau aros yng Nghymru. Yeah, yeah. Um, Mae'r agor yn llyged definitely i'r cyfleodd sydd ar ga'l. Brill. Felly sud fath o gyfleoedd ti 'di ga'l dros y misoedd dwitha? Eang eang iawn yym so ran fwya dwi'n dwi hefyd yn myn' allan i ysgolion yym yn Gwynedd a Ynys Môn... Ie. ...gynradd yy a uwchradd a colege a rhai ffair gyfarwydd yn Prifysgol Bangor hefyd jyst i yym i addysgu plant a phobl ifanc am y prosiect um, a i trio llenwi'r skills gap um, sydd rhwng y datblygwyr sydd yn chwilio am pobl i weithio a'r pobl sydd yn, yn yr ysgol nawr. Yeah. Felly, dyda, os ti'n mynd i ryw ysgol rwan, uh, tod, be ydy'r prif bethau fysa chdi eisiau rannu efo'r plant, efo'r disgyblion yna? Uh, fi cyn ni'n dechrau off yn gweud, um, mae yna gymaint o swyddi yn y sector yma, sa chdi erioed yn meddwl am, mm. so ni erioed wedi meddwl am, um, a mae'n bwysig i cadw opsiynau pawb yn yr agored iawn. Um, yeah, a dewis y pynciau iawn yn yr ysgol, edrych ar y pynciau STEM. Yeah. A bod y cyfleodd yma i gael. Ie. Yng Nghymru ti'm yn gor'o' mynd dramor na 'm byd. Felly pan 'dach chi'n mynd rownd yr ysgolion 'ma ac yn addysgu'r plant a phobol ifanc t'o' su' fath o byncia' neu be' sydd angan iddyn nhw i wneud er mwyn o bosib ca'l swydd mewn cwmni fatha Morlais 'ta? Wel dwi'n meddwl mae o'n pwysig i ca'l y neges allan bod Does 'na ddim rhaid cael gradd mewn peirianneg neu mewn um, gwyddoniaeth amgylcheddol a dwi'n meddwl mae Caryl enghraifft o hynna. Yeah, mae hi astudio gyfraith um, achos mae yna amrywiaeth o swyddi gwahanol. So nes i astudio busnes yn prifysgol, so dwi'n meddwl mae'n pwysig i cael y neges yna i pobl ifanc. Does um, 'dyn n'w ddim angen cau y drws ar y diwydiant ynni adnewyddadwy achos dydyn n'w ddim meddwl bo' n'w efo'r gradd iawn neu y sgilia iawn yym i ca'l y swydd mewn y diwydiant. Ie. Ie. Felly ers i'r elfen gyrfaoedd efo llwyddo'n lleol ga'l 'i hysbysebu yym chydig o fisoedd yn ôl t'od o's 'na wahaniaeth 'di bod yn y gweithle be' 'di'r t'od y peth gora' sy' 'di digwydd ers i rywun fatha Caryl ymuno efo'r tîm? Yy wel mae o 'di bod grêt gweithio efo Caryl... Ie. ...ca'l hi ar y tîm ma' hi 'di ie jyst setlo fewn a yym slotio fewn i tîm rili hawdd yym a ie mae 'di bod yn help enwedig ar yr ochor sgilia pan 'dan ni yn mynd allan i ysgolion yym ma' hi gallu siarad amdan profiad hi yym a mae o neud o bach mwy yn yy relatable... Ie. ...i'r myfyrwyr yn y prifysgolion yym a ia pobol ifanc yn y yym ia ysgol... Ie. ...a'r colegau. Allai ddychmygu hefyd ma'n helpu t'od ma' Caryl ti dal yn y brifysgol felly o bosib bod y cyfle yma yn mynd i i ddenu caryl ella i aros yn yr ardal t'od ma' hwnna rwbath mowr lot o bobol sydd yn mynd i brifysgol ella yn Bangor wedyn yn mynd i i rywle arall i ddinas i fyw yym felly ma'r cyfleoedd yma gobeithio yn mynd i neud i bobol aros neu yn dy yn dy le di es di i brifysgol yn Gaerdydd dwi me'wl bo fi'n iawn i ddeud a t'od ma' cyfleoedd Fel ma wedi neud i chdi ddod adra wedyn i Sir Fôn yndo? Do wel ma' hynna rhan pwysig o gwaith Morlais 'dan ni gwithio efo yym Gyrfa Cymru yym colegau prifysgol i siarad efo'r pobol lleol i deutho n'w amdan y swyddi yma sydd ar ga'l does 'na ddim rhaid i n'w symud i ffwrdd yym neu geith nhw mynd i prifysgol a wedyn bod 'na yym cyfleodd yma yym yn yr ardal lleol. Ie. Ie.
Felly be' ti'n meddwl ellith rhywbeth fatha llwyddo'n lleol neu unrhyw fudiadau eraill, be' allan nhw wneud er mwyn helpu cwmnïa fatha Morlais yn y dyfodol er mwyn denu mwy o bobl i i ddod i'r ardal ac i weithio i gwmnïa fel Morlais? Yym Wel cyfleodd fel 'ma fel yym ie yr elfen gyrfaol ca'l yym cyfla i pobol ifanc dod i gweithio ar projecta gwahanol i gweld yym be' sydd ar ga'l yn yr ardal yy ma' hynna rili pwysig yy Ie, byswn i ddim yn gallu cynnig y cyfle yma heb a- heb yr elfen gyrfaol a'r help gan Llwyddon Lleol felly Ie. ie mae o wedi bod yn profiad gwerthfawr yym Dim bo' ni'n roi dim pressure arna chdi o gwbwl os ti isio mynd i Lundan neu be' bynnag flwyddyn nesa. Nawr ma' raid i chdi aros yma rŵan. Ond t'wod yym ma' dy Wel, dy dair blynedd... Wel, faint ydy dy gwrs di, ddeu gwir? Ydy o'n dair blynedd? Dair blynedd, ydy. Felly, yeah. beth sydd ar y gweill i chdi uh, flwyddyn nesa? Cwestiwn da.
Oi! Uh, yeah. ar hyn o bryd, um, fi yn treol aros a gweld pa drysau sydd yn agor. Um, os bod rhywbeth yn dod fyny gyda morlais neu rhywbeth arall gyda llwydd yn lleol, fi'n modd yy modd yn hapus i kin' of bod yn rili agored i hynna a yym... Ie. ...a fi'n credu hwnna'r peth mwya fi 'di dysgu o'r ca'l y cyfle yma achos cynt o'n i'n very kin' of focused ar un lle yym a nawr fi'n mwy calm a mwy chilled am be' sy'n gallu dod trwy'r drws. Ie. So ie fi'n dwi yn trial aros a gweld on' gobeithio yym Byddai'n dilyn y daith o fod yn twrne. Yeah. Ond eto, gawn ni weld. Gei di fod yn dwrna, jyst gra'n siwr bod chdi'n neud o'n arfer. Ond ti wedi bod yn teithio dipyn mm. uh, dros y misoedd dwytha. Dwi'n meddwl sut ti'n jyglo fe gyd bod y rhan o morlais prifysgol, felly lle ti wedi bod dros y misoedd dwytha? Uh, fi wedi bod i Lapland, fi wedi bod i Morocco, fi wedi bod... Yeah bob man. Um, a o'n i'n edrych i fynd eto gyda gwaith 'to hŷn so... O da. Ie. ...yym ond gobeithio neith hwnna digwydd ma' wnna'n in the works ar hyn o bryd yndi? Felly be' fysa'n digwydd yn fan 'na be' 'dych chi'n obeithio efo'r tripia yna? Wel ti 'di cysylltu efo datblygwyr do so ma' 'na un yn Sbaen so bysa hynna yn cynnwys trip drosodd i Sbaen sydd yn Cyffroes. Yndi mae o so ie. Ga i neud jyst... Na. Ie trio rhoi trefniadau yn ei le yym i neud y trip yna. Ydi hwnna'n ran reit bwysig a ac annatod o Morlais gweld be' ma' gwledydd eryll yn 'i neud i ddatblygu Be dych chi'n drio neud yn Sir Fôn? Yym, wel, da ni heb 'di bod o blaen, ond ma'r cwmni Magiennes, ma' nhw 'di datblygu tyrbin sydd am dod i safle Morlais. Ie. So ma' nhw efo tyrbin sydd yn arnofio ar top y môr. So ia, bydd o trip i gweld be' ma' nhw 'di neud, yym yr ie, technoleg ma' n'w wedi datblygu yym ia i gweld gwaith n'w so ie.
Da. Mae'n swnio'n ofnadwy o gyffrous. Yndi. Edrych mlaen. Na jôc. Yym felly t'chod be' 'sach chdi yn 'i ddeud i bobol fysa o bosib yn gweld yr elfen gyrfaoedd 'na ar Instagram neu social media llwyddo'n lleol t'od be' 'sach chdi'n ddeud wrth y person ifanc yna sydd unai wedi gorffan prifysgol neu sydd yng nghanol cwrs? O swn i'n ddeud ewch amdani. Ie. Yym ma'r profiade yn ang- yn anghy- hygoel a profiade sy- swn i byth wedi meddwl am fatha mynd i Sbaen yym a phethe fel 'na yym on' hefyd ma' 'na elfen arall o'r elfen gyrfaol gyda llwyddant lleol yym yr elfen cymdeithasol. Ie. So 'dyn ni'n ca'l myn' allan a yym cymdeithasu gyda pawb sy yn neud y yr un fath o beth so ma' hwnna 'di bod yn ma'n lyfli yym ie.
Felly, sut ti'n meddwl allen ni annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd mewn, ti'n gwybod, sectorau fel ynni, adnewyddadwy yn ardal Arfor, ta? Yy, wel, mae o ddiwydiant sydd am tyfu. Mae, yym, 'da ni angen symud i ffwrdd o, yym, defnyddio neu lleihau defnyddio um, tanwydd ffosil, so mae prosiectau fel Morlais rili really pwysig um, a y ffaith bod Morlais digwydd fama ar Ynys Môn um, a mae'n prosiect lleol, mae'n pwysig da ni mynd allan, siarad efo pobl ifanc lleol i ddeud wrthyn nhw amdan yr cyfleoedd yma sydd ar stepan drws nhw. Yeah. Yeah. A be ti'n meddwl sy'n nesa ta? Be di'r gobeithion ar gyfer y dyfodol i chdi uh, ac wrth gwrs i Morlais? Uh, dwi'n mwynhau gweithio i'r prosiect. Uh, mae pob dydd yn diwrnod gwahanol. Yeah. Dwi'n dysgu um, rhywbeth newydd a cyfarfod pobl newydd trwy'r amser. Um, felly,

Pob lwc efo Morlais a pob lwc i chdi yn dy drydydd flwyddyn ym Mhrifasgol Bangor. Mae 'di bod yn bleser siarad efo chi'ch dwy heddiw 'ma. Felly os oes 'na rywun yn gwrando adra neu lle bynnag ma' nhw'n gwrando isio gwybod mwy am Morlais neu isio bod mewn cyswllt efo chi, sud allen nhw ddod mewn cysylltiad? Yym mae gynnon ni wefan morlaisenergy dot com neu mae gynnon ni e-bost hefyd yym info at morlaisenergy dot com yym lle